Croeso i'r bumed wers ar codio, a tro hyn ni'n mynd i edrych ar greu carden pen-blwydd yn defnyddio HTML a CSS. Nawr mae'r prosiect yma'n bodoli'n barod trwy Code Club, um, felly os chi'n dilyn y ddolen um, ar gyfer y trinket sydd ar y sgrin uh, neu sydd yn y disgrifiad um, y fideo yma. Fyddwch chi'n agor y prosiect sy'n bodoli yn barod a fydd modd i chi olygu e. Felly wrth agor y trinket yma, um, fyddwch chi'n gweld bod uh, lot o god yn bodoli yn barod, um, felly mae hwn yn gymorth i ni i ddechrau um, ar y prosiect. um, byddwch chi'n gweld um, bod yr un fformat yn bodoli o beth ni wedi gwneud yn barod, sef bod y cod yn ymddangos ar ochr chwyth, um, jyst bod lot mwy ohono fe na ni wedi gweld hyd yn hyn, a bod yr um, manylion ar ochr ddew beth sy'n digwydd ar y sgrin. Felly newn ni ddechrau syth trwy um, Ar er dudalen Index HTML, beth am fynd i linell rhif 14 lle mae'r teitl Penblwydd Hapus sy'n ymddangos ar y garden, a beth am newid hwnna ychydig, felly beth am ni ychwanegu cwpl o ebychnodau, a byddwch chi'n gweld rheina'n ymddangos yn syth ar y sgrin ar y dde. Um, beth am ni hefyd fel lawr i linell ugen a just newid y geiriad yna bach. A beth sy'n digwydd os ni'n clicio hwnna? Wel, mae hwnna'n agor y garden a um, nes lawr ar linell 34, beth am ychwanegu y neges? Yn sydd i'r reit, ni'n gweld pa mor syml yw newid y geiriad ar y garden pan blwydd, a mae'r cod yn dechrau edrych yn um, llai brawychus. Felly mae'r testun i gyd sy'n mewn D yw um, beth sy'n ymddangos ar y sgrin, mae popeth arall um, yn colour-coded. Um, a fyddwch chi'n gweld bod y tags ar y gwylod yn cael tags sydd wedi cael ei agor ar y top, felly jyst bod chi'n ymwybodol o hwnna. A nawr y CSS, um, fel nothon ni edrych arno yn y wers flaenorol, mae'r dudalen CSS um, sydd yn uh, effeithio ar sut mae'r garden yn edrych. Felly eto mae dyn ni lot mwy o destun fan hyn na ni wedi gweld yn barod. Beth am ni edrych ar y teitl i ddechrau gyda tyd, uh, llinell 16 a gallwn ni newid uh, ffont. Felly beth am ni ddewis ffont Comic Sans, na i ddewis fan hyn, allwch chi ddewis unrhyw ffont, a newn ni newid y uh, maint hefyd, ewn ni lan i 16. Beth arall allwn ni newid fel hyn? Wel, allwn ni newid y uh, lliw cefndir, beth am ni wneud hwnna'n glas gole, mae hwnna'n edrych yn eisach. A os unrhyw beth allwn ni newid yn tu fewn y garden? Fyddwch chi'n gweld bod pob un mewn adran ei hunan. Felly ar llinell 39, mae um, tu fewn, fyddwch chi'n gweld gyda'r hashtag na in, inside, a fi newid hwnna i pink gole ar gyfer y cefndir. Newn ni sgrolo lawr i'r inside title, A newid y teitl yna ar y tu fewn i Win. A beth am ni newid y ffont hefyd tra bod ni yma? Felly beth sy'n wych am hwn yw bod chi'n gallu gweld y newidiadau yn digwydd yn fyw wrth bod chi'n neud nhw, felly chi'n gallu gweld os rhywbeth ddim yn gweithio. Nawr ni'n edrych ar yr neges fan hyn. Felly ni'n newid y ffont eto. A ni'n checo bod yna wedi digwydd. Dyna fe, mae yna wedi newid i Comic Sans. Felly awn ni nôl i'r dudalen index a beth am ni newid y lluniau. Nawr gwasgwch ar, er, um, ar y top ar yr dde ma' 'na symbol bach llun a gewch chi weld yr holl lunie ma' modd defnyddio yn y project yma. Fi eisiau newid yr un ar y blaen i flode. Felly peth y rhwyddau wneud yw jyst copio teitl yr, um, y llun a newid e yn yr ddogfen HTML a bydd hwnna yn cyfateb gyda'r llun chi wedi dewis. Um, beth am ni wneud enfys hefyd? Felly, copy a paste ar gyfer um, y llun yma hefyd, a just newid e o beth sy'n na'n barod. Ac yn i weld os yna di'n gweithio, dyna fe. Felly mae'r llun yma nawr wedi cael i um, wneud yn llai. Felly beth am ni edrych yn y CSS i weld beth mae maint y llun ar hyn o bryd. So, yn yr adran Inside Pick, mae fe ar hyn o bryd width 50 Pixel, beth am ni newid e 150 am hwnna'n well yn barod. Um, felly ar llinell 52 oedd hwnna yn yr CSS. A fi lot o busell gyda hwnna. Felly allwch chi wneud beth i chi moyn, allwch chi chwarae gwmpas um, a, a cofiwch bod modd rhannu e hefyd um, trwy wneud rhannu'r prosiect os chi sian fod et ffrind neu at deulu.